מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת תענית דף טז ו עמוד ב'. לאמיר נייען די לעצטע ווארט דף טז ו עמוד א'. אבער לאמיר דא מאכן א שטיקל הקדמה. מיר האלטן דא מיטן די משנה, וואס די משנה דערציילט אונז ווי עס האט אויסגעזען א תענית, דאס הייסט מען האט דא די עקסטערע תפילות וואס מען לייגט דא אריין, עקסטערע זעקס ברכות, ווי אזוי מאכט מען דאס און ווי האט מען זיך אויפגעפירט למעשה. און אויף דעם דערציילט די משנה מעשה בימי רבי חלפתא, רבי חלפתא געוואוינט אין ציפורה, ווי רבי חנינא בן תרדיון וואס ער געוואוינט אין סכנא, עלעך דערציילן ווי זיי האבן זיך אויפגעפירט, ע ש הוה אחד לפני התיבה, איינער צוגעגאנגען צום עמוד, ער האט פארגעדאווענט, ער איז געווען די שליח ציבור, וגמר את הברכו כולה, ער האט געענדיגט די ברכו פון רעינו וענייני, אזויווי די משנה האט שוין געזאגט אויפן פריערדיגן עמוד, אין די תפילה אין די ברכה פון רעינו וענייני הייב איך אן צוצולייגן עקסטערע זאכן לכבוד דעם תענית, יעצט וואס ער האט דאס געענדיגט וויל ער אני אחר ואמיין, דאס הייסט ער ענטפערט, ער ענדיגט די ברכה גואל על ישראל, נארמאל וואלט דער עולם געענטפערט אמן, יעצט איז געווען אנדערש, לא אני אחר ואמיין, נאר מען האט געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. קומט דער שמש, און דער שמש רופט אויס, תיקי הכהנים תיקי! מ'האט געענדיגט יעצט די ברכה, מ'האט דאך געמאכט דא א אסיפה לכבוד דעם תענית, יעצט איז די צייט צו גיין בלאזן שופר, תיקי הכהנים תיקי! יעצט פארוואס דווקא כהנים? הגם אוודאי די גאנצע תקיעה איז קשור בזה אויך, נאר מ'האט געוואלט מאכן אזוי ווי אין בית המקדש, אזוי ווי זיי האבן געבלאזן דארטן דעם שופר, איז דא אויך, רופט אויס דער שמש, תיקי הכהנים תיקי! יעצט פאר זיי גרייטן זיך צו, אדער בשעת מעשה זיי גרייטן זיך צו צו גיין בלאזן, זאגט די שמש אזוי, משאנו סבו מביני בהר מוריהו, היענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, און ערשט דערנאך, יעצט האבן זיי געבלאזן. דאס הייסט, חוץ דעם וואס דאס האט שוין באלד פילע פריער געזאגט, פאר ער האט געזאגט גואל ישראל, נאכדעם וואס ער ענדיגט שטעלט זיך אויף די שמש און ער רופט אויס און ער זאגט פאר די כהנים גרייטס ענק צו יעצט איז די צייט צו גיין בלאזן, אבער פאר זיי האבן געבלאזן האט ער יעצט געקומען זאגן מיר שעונו סערבו מביני, און שפעטער נאכדעם וואס ער האט געענדיגט האט מען איז מען געגאנגען יעצט בלאזן מיטן שופר. די זעלבע זאך איז אויך געגאנגען ביי די נעקסטע תפילה, דאס הייסט מען האט יעצט צוגעלייגט די ערשטע נייע ברכה וואס האט מען געמאכט לכבוד דעם תענית, און יעצט האט ער אויסגערופן נאכדעם וואס מען האט געענדיגט, דאס הייסט די בעל תפילה האט יעצט געענדיגט מי שענו את אביסיני, דאס הייסט ער האט געזאגט די גאנצע תפילה פון זכרונות, אדער ווי רש י געלערנט נאך די פסוקים פון זכרונות, די בעל תפילה האט געענדיגט מי שענו אביסיני עלי ים סוף, און האט געענדיגט די ברכה, ווייטער דער עולם האט געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, און יעצט רופט אויס דער שמש, הערי בני אהרן הערי, קומטס מען גייט יעצט בלאזן נאכאמאל, און ווייטער פאר זיי בלאזן זאגט דער שמש, מי שאנו את אביסינו על ים סוף, היענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, און דערנאך גייט מען בלאזן. יעצט אז מען קוקט אן די לשונות, די ערשטע מאל האט דער שמש אויסגערופן תקי הן תקי הכהנים תקי, און די צווייטע מאל רופן זיי אויס הרי בני אהרן הרי, וואס איז די חילוק דא? פארוואס טוישט מען דא דעם לשון? איז אנדערע זאגן דאס איז פשוט, ס'מיינט נישט דווקא, נאך כ'וועל מכבד זיין די תקיעה רוף איך עס אויס תקי, שפעטער וועל איך מכבד זיין די תריעה רוף איך עס אן הרי, דאס הייסט בעצם האט זיך גארנישט געטוישט אין די וועג וואס מען האט געבלאזן. אנדערע זענען מסביר ניין. זאלסט וויסן מ'האט טאקע געטוישט דא. דאס הייסט די ערשטע מאל ווען מ'האט געבלאזן איז געווען א תקיעה, תריה, תקיעה, רופט מען אויס תקי א כהנים תקי. דערנאך האט מען געבלאזן אנדערש, מ'האט געבלאזן א תריה, תקיעה, תריה, וועגן דעם רופט ער עס אויס הערי בני אהרן הערי. דאס הייסט מ'האט טאקע משנה געווען מיטן סדר וויאזוי מ'האט געבלאזן, און דאס איז געגאנגען איינמאל אזוי, איינמאל אזוי, און יעדעס מאל האט זיך דאס געטוישט. און דער באַך לייגט שוין צו, וכן בכל ברכה וברכה, אַזוי אויך ביי יעדע ברכה וואָס מ'האָט שפּעטער ווייטער מוסיף געווען, האָט מען געמאַכט אויף דעם סדר, דער בעל תפילה האָט געענדיגט זיין דאַוונען, האָט געענדיגט זיין ברכה, קומט דער שמש און רופט אויס מ'גייט בלאָזן, פאַר מ'גייט בלאָזן האָט ער צוגעלייגט זיין שטיקל, שפּעטער האָט מען געבלאָזן, און דער בעל תפילה דאַוונט ווייטער. דערציילט די גמרא אבער, און כשבאו הדבר אצל חכמים, אמר האבן זיי געזאגט, לא היינו נוהגים כן, דאס איז נישט געווען דער וועג וואס מען האט זיך אויפגעפירט, דאס הייסט גיין ענטפערן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אויף א ברכה, דאס איז נישט ריכטיג. אלא בשער מזרח ובהר הבית, דארטן ווען מען קומט אריין אין הר הבית וואו מען געדאווענט דארטן בית המקדש, דאס הייסט מען קומט ארויף דורכן שער מזרח, אויף יענעם פלאץ אין בית המקדש דארט האט מען געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מען האט נישט געענטפערט אמן, אבער נארמאל אין בית מדרש האבן זיי געטענה'ט זאלסטו וויסן, אין א בית מדרש דארף איך ענטפערן נארמאל אמן, ס'איז נישט דא אזא זאך מען זאל ענדיגן מיט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. גייט די משנה ווייטער און זאגט די משנה אזוי, שלש תעניות הראשונות אנשי משמר מסענין ולא משלימין, ווי מיר ווייסן דאך, ווען ס'קומט צו די תענית, ס'קומט נישט קיין רעגן, האט מען דאך געמאכט דריי סעט פון תעניתים, דריי, דריי מיט זיבן. און אויף דעם זאגט די משנה, איך וועל דיר מסביר זיין ווער האט יא געפאסט און ווער האט נישט געפאסט, און אויף דעם זאגט די משנה אזוי, שלש תענית ראשונות, די ערשטע דריי תעניתים, דאס הייסט גלייך ראש חודש כסלו יעדער איינער הייבט אן צו פאסטן, זאלסטו וויסן אנשי משמר מסענין ולא משלימין. די כהנים וואס זיי האבן באלאנגט צו דעם משמר, ווי מיר ווייסן דאך, שמואל מיט דוד המלך האבן איינגעטיילט די כהנים צו פיר און צוואנציג משמרות, יעדע משמר האט געדינט אויף איין וואך, און אזוי געגאנגען א ראטאציע פאר פיר און צוואנציג וואכן, נאך פיר און צוואנציג וואכן האט זיך אנגעהויבן די סייקל נאכאמאל. יעצט נישט נאר וואס געווען פיר און צוואנציג משמרות, יעדע משמר אליינס איז געווען צוטיילט אויכעט אין בית אב, בתי אב, איז רש י דא זאגט אונז, הגם אויף אנדערע פלעצער זעט מען אנדערש, רש י דא זאגט אונז אז ס'איז געווען זיבן בתי אב, אנדערע זאגן ס'איז נאר געווען זעקס ווייל שבת האט יעדער איינער געדינט. אבער על כל פנים מען האט צוטיילט נאכאמאל, חוץ דעם איז געווען די משמר די גאנצע משפחה, האט מען גענומען די משפחה און צוטיילט, יעדן טאג איז געווען א צווייטע חלק פון די משפחה. און אויף דעם זאגט די משנה, די שלש טענות הראשונות, די ערשטע סעט פון תניסים, די כהנים פון דעם אנשי משמר מסענים ולא משלימין. ס'איז נישט אזא חרמ'דיגע גאנצע, די גאנצע טענה איז נישט אזוי חרמ'דיג, און פאר דעם די אנשי משמר, ס'איז זייער וואך יעצט, קען זיין זיי מוזן צוהעלפן זייערע ברידערס אין בית המקדש, הגם היינט נישט דווקא זייערע טאג, אבער זיי זענען דא, איז פאר דעם האבן זיי אנגעהויבן צו פאסטן, אבער געענדיגט דעם תענית האבן זיי נישט. און ואנשי בית אב, אבער די מענטשן וואס זייער טאג איז געווען היינט, לא היה מסען אין כלל, זיי האבן בכלל נישט געפאסט, מען דארף דאך האבן כח צו גיין מאכן די עבודה, איז פארדעם די וואס מאכט עכטדיג היינט די עבודה, זיי האבן בכלל נישט געפאסט. שלש שניות, די צווייטע סעט פון תעניתים, ווייטער נאכאמאל דריי מאל וואס זיי האבן געפאסט, איז אנשי משמר מסענין און משלימין. די אנשי משמר, וואס זייער טאג איז נישט היינט, ס'איז זייער וואך, אבער ס'איז נישט זייער טאג היינט, איז זייער פאסטן און משלימען א שוין מער חומר'דיג היינט, און פאר דעם גיי פאסטן, אז מען דארף דיך האבן וועט מען שפעטער נאכאמאל רעדן, אבער דערווייל וואס מען דארף דיך נישט האבן איז אז דו ווילסט נישט מוזטו גיין פאסטן מוזטו משלים זיין דעם תענית. וויין שיי בעסער אויף, אבער דער וואס זענען געווארן צעטיילט, דאס הייסט היינט איז געווען טאקע זיין עבודה, מסענן ולא משלימין. היות דאך היינט איז טאקע דיין ארבעט, מוזט דאך האבן כח צו גיין מאכן די ארבעט, איז אנהייבן וויל איך זאלסט גיין אנהייבן דעם תענית, אבער משלים זיין דאס דארפסטו נישט. שבע אחרונות, די לעצטע סעט פון תעניתים, דאס הייסט די זיבן תעניתים, איילי ואיילי מסייענען און משלימען דברי רבי שיע, האט רבי שיע געהאלטן דאס שוין אזוי חמה'דיג, מען שטייט שוין אזא סארט מצב, מען האט געפאסט דרײַ ס'האט נישט געהאלפן, נאך דרײַ ס'האט אויך נישט געהאלפן, יעצט שטייט מען שוין ביי די זיבן, עס איז נאך אלץ נישטא קיין רעגן, מען דארף האבן דעם רעגן, זאלסטו וויסן יעדער איינער מוז יעצט פאסטן, אזוי האלט רבי ישעי'. והחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין. שלש טענות ראשונות, איילי ואיילי להוי מסנן כלל. איך געהאלטן ניין זאלסטו וויסן חו מ זאגן די ערשטע סעט די דריי דאס איז בכלל נישט חו מ'דיג היינט איז דיין משמע אפילו דו ביסט נישט היינט אויפן טאג נאר היינט די וואך יעצט איז דיין משמע דיר גייען מיר נישט מאכן קיין תנאים יעצט ס'איז נישט גענוג חו מ'דיג אז איך זאל פארלאנגען דו זאלסט יעצט מוזן גיין פאסטן שלש שניות די צווייטע סעט פון תנאים אנשי משמע מסענין ולא משלימין. די אנשי משמר וואס קען זיין מען דארף זיי האבן אז די היינטיגע טאג די מענטשן די בית אבן און היינט האבן נישט גענוג מען פאוער זיי האבן צופיל וואס צו טון קען זיין מען גייט זיי רופן איז פארדעם זאג איך אנשי משמר הגם ס'איז נישט ממש דיין טאג היינט אבער קען זיין מען דארף דיך האבן איז הייב אן אבער גיי זיי נישט משלים דעם טענות ואנשי בית אב לא היו מסייעין כלל האט ער געטענה'ט חכם איז זאלסטו וויסן זאגן זיי די אנשי משמר אנשי בית אב, דאס הייסט היינט איז ממש דיין טאג, דו דארפסט בכלל נישט פאסטן. אבער שבע אחרונות, די לעצטע זיבן, אנשי משמר מסענן און משלימין, די לעצטן טאג, אויף הייסט די לעצטע זיבן תעניתים, זאגט חכמים אנשי משמר מסענן און משלימין, גיי פאסטן, ענדיג עס צו, ווייל למעשה איז נישט דיין טאג היינט, ואנשי בית אב מסענן ולא משלימין, היות ס'איז דאך זייערע טאג היינט, זיי מוזן דאך מאכן עבודה, זיי דארפן האבן כח, איז אפילו מ'שטייט יעצט אין די לעצטע סעט, אבער למעשה דו ביסט דער וואס מאכט די עבודה, איז מסענין ולא משלימין. גייט די משנה ווייטער און זאגט די משנה נאך א זאך, אנשי משמר מתירין לשתות יין בלילות, די אנשי משמר וואס זיי זענען נישט אויף דיוטי היינט, דאס הייסט די וואך איז זייער ארבעט אבער נישט היינט דווקא, איז ביינאכט מעגן זיי טרינקען. דאס הייסט זיי ווייסן דאך פונקטליך, מען זעט דאך דורכן טאג וויפיל ארבעט ס'איז געווען דא, פארשטייען זיי אקעי מען האט אונז נישט געדארפט, איז יעצט ביינאכט זעמער אונז פריי, איז ביינאכט קענען זיי גיין טרינקען וויין. דאס פארשטייט זיך א כהן וואס גייט טרינקען וויין אוודאי קען נישט מאכן א עבודה, פארקערט איז חייב מיתה. נאר וואס, וויבאלד דו האסט דאך געזען דורכן טאג ס'איז געווען רואיג, און דו זעסט מען דארף דיר נישט האבן, פיין יעצט ביינאכט קענסטו גיין טרינקען וויין. אבל לא בימים, אבער בייטאג קענסטו קיינמאל נישט טרינקען, ווייל ס'קען זיין די בית אב פון היינט דארף האבן דיין הילף, און די זיין אנגעטרינקען קען מען דיך נישט נוצן, איז פאר דעם בייטאג טאר מען זיי נישט טארן זיי נישט טרינקען קיין וויין אפילו באמת היינט נישט זייערע טאג. ואנשי בית אב, אבער דער וואס זיין טאג איז היינט, דאס איז אוודאי לא ביום ולא בלילה, אוודאי די קענסט נישט מאכן, קענסט נישט טרינקען נישט בייטאג און נישט ביינאכט, דאס הייסט איך דארף דיך האבן ביינאכט אויך, ערשטנס קען זיין זאכן פאלן אראפ פון די מזבח, דארף זיין איינער וואס לייגט עס צוריק ארויף, איז פאר דעם די בית אב מוז זיין עוועליבעל פאר יעדע זאך וואס זאל נאר געשען, און אסאך מאל אויך איז דא געווען נישט גענוג צייט דורכן טאג ארויפצולייגן קרבנות אויפן מזבח, האבן זיי דאס געטון דורכן נאכט, ווייל די גאנצע נאכט איז דאך כשר מען זאל ארויפלייגן זאכן אויפן מזבח, איז פאר דעם זאלסטו וויסן אז דיין בית אב איז היינט, נישט בייטאג און נישט ביינאכט מעגסטו טרינקען. זאגט די משנה ווייטער, אנשי משמר ואנשי מעמד, די אנשי משמר האבן געזאגט זענען די כהנים, דאס הייסט זיי האבן געהאט זייערע וואך, אנשי מעמד האבן שוין אויך דערמאנט עטליכע מאל וואס מ'האט געהאט כהנים און לווים ישראלים וואס זענען פשוט געשטאנען דארט צוגעקוקט און מתפלל געווען די אייבערשטער זאל אננעמען די קרבנות ווי די הלכה איז דאך אז די בעלים וואס ברענגען א קרבן דארפן זיין דארטן ביים קרבן. ווי קען איך ברענגען גאנץ כלל ישראל? ווי קען איך נעמען מ'גייט דא ברענגען א קרבן ציבור, וואס ווילסטו יעדע איד זאל קומען דא שטיין? קען איך דיך נישט. האט מען געמאכט מעמדות. וואס א חלק זענען געווען אין ירושלים אינעם בית המקדש, חלק זענען געבליבן אין זייערע שטעט, זיי האבן געפאסט דארטן, די מענטשן געלערנט, אויב זיי האבן געליינט אין מעשה בראשית האבן זיי געליינט. און פאר דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן, די אנשי משמר, דאס זענען די כהנים, ואנשי מרמר, די וואס שטייען נאר דארטן על גבי זייערע קרובים, אסירים על הספה, טארן זיי זיך נישט שערן די גאנצע וואך, ווייל איך וויל דאס דארפסטו מאכן פאר דו קומסט אן אין בית המקדש, און די זעלבע זאך מיט לכבס, יעצט נישט דיין צייט צו גיין זיך וואשן, יעצט דארף מען טון און שטיין דארטן און נישט זיין ביזי מיט אנדערע זאכן. אבער לייגט די משנה צו, איבער חמשים מותרין מפני כבוד השבת, אויב דארף עס האבן לכבוד שבת, איז דעמאלס דאנערשטאג מעג מען, און ווי רש י לייגט שוין צו, פרייטאג מענטשן האבן נישט קיין צייט, איז דאס געווען נארמאל אז מען האט עס געמאכט דאנערשטאג, פארדעם זאגט די משנה, זאלסטו וויסן לכבוד שבת, אה, דעמאלס קענסטו עס מאכן אויפן דאנערשטאג. זאגט די משנה נאך א זאך, כל הכסוף במגילת תענית דלא מספית, יעדן טאג וואס עס שטייט אין מגילת תענית, ווי מ'האט שוין דערמאנט עטליכע מאל, מגילת תענית איז געווען אפגעשריבן מיט אלע טעג וואס מ'האט געהאלטן עס עפעס א חשוב'ע טאג פאר כלל ישראל, א שטיקל יום טוב דעמאלס, ס'איז דא עטליכע טעג וואס שטייט דארט מ'טאר נישט פאסטן, און אנדערע נאך מער ווי דאס, מ'טאר אפילו נישט זאגן קיין הספד אויך נישט, און אויף דעם זאגט די משנה, כל הכתוב במגילת תענית, די אלע דעיטס וואס איז געשטאנען דארט אין מגילת תענית דלא למספד, נישט צו געבן קיין הספד און אוודאי נישט געבן און אוודאי נישט גיין פאסטן, לפניו אסר, לאחריו מותר. פאר דעם, זאלסטו וויסן די טאג פאר דעם, קען איך נישט גיין זאגן קיין הספד, קען איך נישט גיין פאסטן, ווייל איך האב מורא אז דו העסט מאכן די טאג פאר דעם, עטס זיך אריינציען צום נעקסטן טאג און זאגן נעכטן האב איך געמאכט היינט מעג איך אויך. דאס הייסט צו זאגן א טאג פארדעם האט די זעלבע איסור וועם טאג אויף דעם אליינס אויכעט, אבער לאחריו מותר, אבער איינמאל די טאג איז שוין אדורך געגאנגען דעמאלס איז מותר, אזוי זאגט תנא קמא. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, לפניו אי לאחריו אסור, איך וויל נישט מזלזל זיין אין דעם טאג, אז ס'שטייט אין מגילת תענית מיינט ס'איז עפעס א חשוב'ער טאג, און פארדעם זאלסטו וויסן, נישט נאר די טאג פארדעם איז א פראבלעם, די טאג פארדעם איז א פראבלעם, און די טאג נאכדעם, ביידע האבן א פראבלעם מ'זאל נישט מזלזל זיין דעם טאג. זאגט די משנה ווייטער, די לא עלית אנא, אויב די גאנצע איסור פון יענעם טאג אז די חשיבות איז נישט אזוי גרויס, ס'איז נאר מ'טאר נישט פאסטן יענעם טאג, איז לפניו ולאחריו מותר, זאגט תנא קמא זאלסטו וויסן, סיי פארדעם, סיי נאכדעם מעג איך, ס'הייסט נישט אזוי חשוב דעם טאג, און פאר דעם זאלסטו וויסן, מעג איך פאסטן דעם טאג פאר דעם און דעם טאג נאך דעם? וועט רבי יוסי מחמיר זיין? רבי יוסי אומר, זאגט רבי יוסי, לפניו אסור, לאחריו מותר. זאגט די משנה ווייטער, אין גוזרין תענית על הציבור, מען איז נישט גוזר אלע תענית אויפן ציבור, בתחילה אנהייבן אויף בחמישי אויף א דאנערשטאג. מען האט שוין דערמאנט דאס אויכעט, נארמאל די אלע תעניתים וואס מען האט געפאסט, איז אייביג געווען א מאנטאג, א דאנערשטאג און א מאנטאג. און מ'האט שוין דערמאנט דאס אויכעט, פארוואס, ווי די משנה זאגט אונז דא, שלא להפקיע השערים. אויב מענטשן פון די געשעפטן, ס'הייסט די בעלי בתים זעהן אויף איינמאל קומט א דאנערשטאג, און די עולם קומט אריינצולויפן די געשעפטן, מ'קויפט דא איין. האמיר נישט וואו וואס דער איינגעקויפעכטס, און יעדער קויפט איין דאפלט, מ'האט דאך געפאסט היינט, קויפט מען ערשט פאר מוצאי תענית, ס'איז דאנערשטאג נאכט מוצאי תענית, פיין, מ'דארף דאך האבן א גוטע געשמאקע ליל שישי. שפעטער קומט א שבת, אה, מ'דארף דאך האבן פאר שבת סעודה אויכעט. דאס הייסט מ'קויפט איין אזוי אסאך, און דער באלעבאס פונעם געשעפט רעדט זיך איין, איין מינוט, ס'קומט א הונגער אויפן וועלט, פארוואס קויפט יעדער איין אזוי? יעדער כאפט זיך וואס איז געשען? אה, ס'קומט א הונגער? אוי וויי, איך האב נישט גענוג. איז לאמיר מאכן דעם שיעור זאל זיין ווייניגער האלטן די זעלבע פרייזן, דאס הייסט זאכן זאלן ארויף גיין אין פרייז, און פאר דעם זאלסטו וויסן שלא להפקיר את שערים, האט מען נישט געמאכט קיין תענית זאל זיך אנהייבן אויף א דאנערשטאג, מ'האט עס אייביג אנגעהויבן אויף א מאנטאג, אזוי, דער באלעבאס זעט מענטשן קומען מאנטאג גיין געשעפט. וואס די יו ט אויף היינט? אה, ס'נישט געווען ס'איז געווען א תענית היינט. פיין, כאפט ער שוין אויף ס'איז א תקיפה פון טענעסים יעצט, איז ווען דער עולם קומט דארנערשטאג יעצט קויפן דאפלט, פארשטייט ער אקעי, ס'איז מסתמא וועגן די טענות, ער האט נישט מורא אז ס'קומט א רעוו אויפן וועלט, און פארדעם וועט נישט אויפהייבן די פרייזן, און פארדעם האב איך נישט קיין שום פראבלעם. און פארדעם זאגט די משנה, אלא שלש תעניות הראשונות, וויאזוי הייב איך עס אן, שני וחמישי ושני, איך הייב עס אן מאנטאג, דארנערשטאג און מאנטאג. ושלש שניות, זאגט ער אבער ווייטער זאלסטו וויסן די צווייטע סעט פון תעניתים, דא קען איך שוין אנהייבן חמישי שני וחמישי, איך זעה ווייטער עס קומט נישט קיין רעגן, גלייך דאנערשטאג קען איך ווייטער גיין, קען איך גיין דאנערשטאג מאנטאג דאנערשטאג, איי מענטשן קומען צו לויפן דאנערשטאג נאכט דאפעלט איינקויפן, ניין, יעצט איז ער שוין געוואוינט, ער ווייסט שוין ס'דא טאלייסים, ער כאפט נישט וויפיל וואס ווי ווען, ער האט נישט מורא עס קומט א רעב אויפן וועלט יעצט, ווייל ער כאפט שוין מענטשן קומען עפעס מער קויפן, אויב אזוי האט ער נישט גייט נישט אויפהייבן די פרייזן, קען איך אנהייבן די צווייטע סעט פון טאלייסים אויף א דאנערשטאג. רבי יוסי אויב רבי יוסי זאגט ניין, כשם שאין הראשונות בחמישי, אזוי ווי די ערשטע סעט פון טאלייסים הייב איך נישט אן אויף א דאנערשטאג, כך לא שניות ולא אחרונות, זאלסטו וויסן אזוי אויכעט, די צווייטע סעט איז נישט די דריטע סעט, איך הייב עס נישט אן אויף א דאנערשטאג, איך הייב עס אייביג אן אויף א מאנטאג. און ער איז מסביר זייער פשוט, וויבאלד למעשה איז דא א געפ אינצווישן, דאס הייסט מען הייבט נישט אן גלייך דעם קומענדיגע דאנערשטאג צו פאסטן, איז אז דו גייסט עס מאכן, קומט דאך אויס ס'איז געווען א שטיקל ברעיק דא. איז ווייטער האב איך מורא די באלעבאס וועט מיינען איין מינוט פארוואס יעצט קומט די עולם צו לויפן, די נייעס האבן זיך שוין געענדיגט. און פארדעם זאגט ער זאלסט וויסן, נישט דא אזא זאך, מען הייבט נישט אן א תענית אויף א דאנערשטאג, אייביג הייבט זיך עס אן אויף א מאנטאג, פארדעם גייט עס מאנטאג, דאנערשטאג, מאנטאג, און די זעלבע זאך איז אויך מיט די זיבן תעניתים, איז מאנטאג דאנערשטאג, מאנטאג דאנערשטאג, מאנטאג דאנערשטאג, און א ווייטער נאכאמאל א מאנטאג. זאגט די משנה ווייטער, אין גוזרין תענית על הציבור בראש חדשים, זאלסטו וויסן, אויף ראש חודש דעמאלטס הייב איך נישט אן קיין תעניתים, בחנוכה נישט, און בפורים נישט. וועמען איז חילי? אבער אויב מען האט שוין אנגעהויבן די תעניתים, יעצט שטעלט זיך אויס אז איינע פון די תעניתים איז געפאלן אויף אזא סארט טאג, איי מפסיקין דברי רבן גמליאל, זאגט רבן גמליאל זאלסטו וויסן, איך בין נישט מפסיק, דאס הייסט דא קען איך עס ווייטער גיין פאסטן. אמר רבי מאיר, נישט אז איך האלט ווי אים, אבער זאלסטו וויסן, אף על פי שאמר רבן גמליאל איי מפסיקין, אפילו ער האט געזאגט אז וואס מען האקט עס נישט אפ, דאס הייסט מען פאסט אויף יענעם טאג, מודה היה שאיי משלימין, איז ער נאכאלץ מודה, דאס הייסט קען זיין מען פאסט טאקע אויף אזא טאג, אבער זאלסטו וויסן צוענדיגן דעם גאנצן טאג פאסטן דאס איז ער אויך מודה אז מען ענדיגט נישט דעם תענית א גאנצן טאג, דאס הייסט מען האקט עס אפ מער צום סוף, איך וויל נישט ענדיגן דעם טאג, איך שטיי אויף ראש חודש, אויף א חנוכה פאר פורים, ווילסטו גיין פאסטן, סאו ער האלט טאקע מען דארף פאסטן, אבער נישט ענדיגן דעם גאנצן טאג מיט א תענית. וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת, אזוי אויך תשעה באב וואס זאל געפאלן אויף ערב שבת, וואס היינטיגע צייט קען עס נישט זיין, אבער דעמאלסט, טאמער איך בין מקשר שעל פי ראי' קען עס יא געשען, איז אז צו וויסן די תשעה באב וואס געפאלט אויף שבת, איז די זעלבע זאך, מען פאסט טאקע אויפן פרייטאג, אבער איך וויל נישט זאלסט אריינקומען צו שבת הונגעריג ווי א בער, און פארדעם זאלסטו וויסן, מען האט געפאסט אבער סמוך לחשכה האט מען געבראכן דעם תענית מען זאל אריינקומען צו שבת רואיגערהייט. זאגט די הייליגע משנה, סדר תעניות איז כיצד, לכאורה אין די משנה שטייט וואס איז די סדר פון די תעניות, מוציאין את התיבה, און די גאנצע מעשה, מען נעמט ארויס די בימה, צו מען נעמט ארויס ארון הקודש, צו עפעס א עקסטער קאסטן וואס מען האט געמאכט, מען נעמט עס ארויס אויפן גאס, די גאנצע עולם קומט זיך צוזאמען, די נשיא, בית אב, אלעס קומט אינדרויסן די אב בית דין, און מען לייגט זיך אש און מען הייבט אן די גאנצע תפילות. און אויף דעם פרעגט די גמרא לכאורה אבער אפילו בקה מייסר, דו געבסט נישט קיין דעיט פון ווען מען רעדט דא, דו זאגסט מיר פשוט סיי די תענית איז קייצערט. הייסט אויף די ערשטע דריי מאכט מען די זעלבע זאך, מען נעמט ארויס די גאנצע אן א קודש, אויפן צווייטע סעט די זעלבע זאך, דריטע פרעג איך דיר אפילו דאס שטימט, אפילו בקה מייסר? ואומרני לאמיר דיך פרעגן א קשיא פון א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז זייער קלאר, שלש תעניות די דריי תעניתים, ראשונות ושניות, דאס הייסט די ערשטע סעט מיט די צווייטן סעט, נכנסים לבית הכנסת, מען גייט אריין אין בית מדרש, און מתפללים כדרך שמתפללים כל השנה כולה. מען דאווענט גאנץ נארמאל, גארנישט טוישט זיך נישט ביי די דריי, דאס הייסט די ערשטע סעט מיט די צווייטע סעט. און בשבע אחרונות, נאר אויפן לעצטן סעט ביי די זיבן תעניתים, דעמאלס מוציאין את התיבה לרחוב ושליה, דעמאלס טאקע נעם איך ארויס די תיבה אינדרויסן לרחוב ושליה, ונושאין אייפא על גבי תיבה, איז דא אין די ברייתא שטייט פשוט עפר קען מיינען ערד, דאסט, דאס הייסט ס'מוז נישט זיין שטויב, אזא זאך לייג איך אויפן קאפ, און נישט אויפן טייוול לייג איך דאס, ובראש הנשיא, אויפן קאפ פונעם נשיא, ובראש האב בית דין, וכל אחד ואחד נוטל ונושא בראשו און יעדער לייגט שפעט אויף זיין קאפ אויכעט. רבי נתן אומר, ברענגט די ברייתא שצר רבי נתן, און זאגט, ניין, זאלסט נישט וויסן, נישט סתם ערד וואס מ'לייגט דא אויפן קאפ, נאר עפר מקלע היי מביאין, מ'ברענגט דא אשן. און תוס' אינטערעסאנטע זאך וואס תוס' זאגט פארוואס דווקא אש, זאגט תוס' די לעצטע תוס' אין נושא עפר על גבי, זאגט תוס' ועושה עפר היה מעצם אדם, מען רעדט דא פון ביינער וואס זענען געווארן צו אש, פארוואס? שהרי היא עופה, הוה זיכרון, הוה לא זיכרונו הקיידא, ובקיידא היו עצמות. אינטערעסאנטע תוספות. דאס הייסט די אש איז נישט סתם זאכן וואס מען האט פארברענט, נאר עצמות, כדי צו געדענקן די די הקיידא וואס דארטן איז געווען עצמות. זיי כפנים פרעגט זיי די גמרא דו זאגסט מיר און פון די משנה איז משמע, וואס איז געווען די סדר, סדר תענית כיצד, נישט קיין חילוק וועלכע סארט תענית מען רעדט דא די ערשטע צווייטע דריטע סעט, אייביג געווען די גאנצע מעשה, און דא זעה איך זייער קלאר ניין, די ערשטע צוויי איז געווען רואיג, מען געגאנגען בית מדרש, מען געדאווענט גאנץ נארמאל, גארנישט האט זיך נישט געטוישט, ביים דריטן דעמאלס האבן זיך זאכן געטוישט, און פרעגט איינער מינוט וואס זאגט אונזערע משנה? אמר א פאפא זאגט א פאפא ביסט גערעכט, כי תנן למי מאסניתא, אשרי ואחרי נתנן, ביסט גערעכט, די ביסט גערעכט, זאלסטו וויסן די משנה רעדט נישט פון יעדעם תענית, אויפן ערשטן סעט צווייטע סעט נישט געווען די אלע זאכן, די משנה איז אויך מודה צו דעם, די משנה זאגט נאר סיי די תענית כיצד, דאס הייסט די דריטע סעט פון תעניתים, דארטן וויאזוי האט עס אויסגעזען, און אויף דעם דערציילט די גאנצע משנה די גאנצע סדר אין וואס מען האט צוגעלייגט אין וועלכע ברכות מען האט דא געזאגט עקסטער. איז געשטאנען די משנה מ'געלייגט אויך פון די ערד, דאס הייסט פון די פון די אש האט מען געלייגט די בראש הנשיא. און אויף דעם זאגט די גמרא והוא דעתני כל אחד ואחד, דאס הייסט ס'איז געגאנגען די ראש, די משנה שטייט דאך די נשיא, שפעטער די אב בית דין, און שפעטער כל אחד ואחד, דאס הייסט פון גרויס אראפ צו קליין. אויף דעם איז געשטאנען די משנה, שפעטער איז געשטאנען תנו כל אחד ואחד נוטל ונושן בראשו. און אויף דעם פרעגט די גמרא, דאס טאקע ווען די סדר? עיני, ס'איז דאך נישט אזוי, וואלט נישט געדארפט זיין אזוי. והוא תניא, אונז האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, בגדולה מתחילים מן הגדול. ווען איך וויל דא איבערגעבן א מצוה, א פאזיטיווע זאך, דעמאלס אוודאי הייב איך אן ביי גדול. דאס הייסט די חשוב'סטע מענטש, אים בין איך מכבד ערשט, איך זאג עס פאר דיך ערשט, איך געב עס איבער פאר דיך ערשט, דו ביסט די חשוב'סטע מענטש דא. אבער ביי קללה, ווען ס'קומט צו פורעניות, דעמאלס משכילים מן הקטן, היי בחורים פארקערט פון אונטן אויף ארויף. און אויב אזוי פרעגט די גמרא, דא איז דאך פורעניות, קום לייגן אש אויפן קאפ, דאס איז דאך פארוואס ווייסט א הייסט צורי ליעקב. מ'דארף בעטן, מ'דארף פועל'ן ביים באשעפער. איז ווי וואלט איך געדארפט אנהייבן? ביי צרה הייב איך אן ביי קטן. וואלט איך געדארפט זאגן אנדערש. ערשט הייבט אן די כל אחד ואחד די גאנצע עם הייבט זיך אן. שפעטער די אב בית דין און שפעטער די נשיא. לכאורה וואלט די סדר דא איז פארקערט. און איך העל ברענגען א ראיה, די ברייתא זאגט אונז, בגדול מתחילים מן הגדול, שנאמר ויאמר משה לאהרן אל אלעזר אל איתמר. שטייט דארט נאכדעם וואס די צוויי קינדער פון אהרן זענען געשטארבן, האט דער אייבערשטער געגעבן א ציווי דורך משה רבינו פאר אהרן, פאר אלעזר, פאר איתמר, ס'הייסט גיין גיידענדיג אראפ, איבערגעבן א נייע מצוה, זאלסטו וויסן, די וועג וואס נארמאל מאכן עוולות, ענק טארן דאס נישט טון אזוי. זע איך ווייטער מיר גאנגען פון גרויס צו קלענער. און ביי קללה מתחילים מן הקטן, און איך זע אבער אויכעט אז ביי קללה זאגט מען די ברייתא הייב איך אן פון קטן, ווי מען האט געלערנט, שבתחילה נתקלל נחש, ערשט איז דער נחש נאכדעם וואס מען האט געגעסן פון דעם עץ הדעת איז דער נחש געווארן געשאלטן, ואחר כך נתקלל חווה, ואחר כך נתקלל אדם. דאס הייסט מען גייט פון אונטן אויף ארויף. זעסט ווען עס קומט צו א מעשה פון קללה, הייב איך אן פון אונטן, און איך גיי ארויף פון אונטן אויף ארויף ארויף ארויף. איז אויב אזוי ביי אונז אויך וואלט געדארפט זיין פון אונטן אויף ארויף. יעצט איך זען א שיינע פשט אז פארוואס למעשה, ברענג ברענג דורך דעם פסוק, וואס דארפסטו מיר זאגן וואס איז געווען דארטן ברודער מיין חבר שמועסט אויס, ברענג דעם פסוק מען זעט דארטן קלאר, ערשט איז געווען דער נחש, שפעטער חווה, שפעטער אדם הראשון. נאר דער ווארט איז, ווען איך נעם נאר די פסוק אליינס, וואלט איך געמיינט ווייל דאס איז באמת געווען די מעשה, איז פאר דעם איז דאס געקומען די קללה, סא איז כדי דיר דיך קערן פונעם נחש, זי געבן פאר חווה, און די צווייטע געבן, געבן צו אדם הראשון. איז פאר דעם פון די פסוקים אליינס וואלט נישט געווען קיין ראיה אז ביי א קללה הייב איך אן דעם אנדערן וועג. נאר דא וויל ער זאגן זאלסטו וויסן, איך ברענג דיר נישט דעם פסוק, איך וויל אריינטייטשן עפעס אין פסוק, פארוואס טאקע די תורה האט געמאכט אזוי, ווייל מען שטייט דאך דא די אייבערשטער רעדט צו אדם און חווה, רעדנדיג צו דעם חבר וואס איז דא געשען, האט דער מרשען זאגט אה די פרוי וואס דו האסט מיר געגעבן זי האטס מיר געגעבן, און דער אייבישטער גייט צוריק נאכאמאל צו די נחש און הייבט נאכאמאל אן פון אונטן. סאו די פאקט, דאס וויל איך ארויסברענגן, די פאקט וואס דער אייבישטער גייט צוריק צו די נחש הגם ער רעדט דאך יעצט מיט אדם און חווה, זייער זייער מסדר שפעטער גייט צו די נחש, תירוץ איז ניין, ווען ס'קומט צו קללה הייב איך אן פון אונטן, און פארדעם זאלסטו וויסן, איך הייב אן ביי די נחש, איך גיי ארויף צו חווה און שפעטער צוריק צו אדם הרשע'ן. און פאר דעם פרעגט די גמרא זעהסט עס דאך זייער קלאר ווען עס קומט צו קללות הייב איך אן פון אונטן אויף ארויף, איז אויב אזוי לכאורה פארוואס ביי אונז דער נשיא ער הייבט אן ערשט וואלט געדארפט אנהייבן ביי די סתם מענטשן? אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין הוא חשיביתא לדדהי פארקערט דאס איז א חשיבות פאר זיי ווען זיי לייגן ערשט, דאמרי ליהי איז כאילו מען זאגט פאר זיי אתן חשיבה למי באה עלינו רחמי על כולי עלמא כאילו ענק זענען די גדולי הדור, ענק זענען די גרעסטע פון אונזער פאלק, איז די הייב אן, ווייל באמת איך דארף האבן ענקער תפילות, ענק זאלן אויספועל'ן פאר כלל ישראל, איז פאר דעם דאס א חשיבות וואס איך זאג זיי, די הייב אן, ווייל אונז גלייבן און אונז זענען פארזעכערט און בטוח אין דיינע תפילות אז דו קענען פועל'ן ביים אייבערשטן און ברענגען א ישועה פאר גאנץ כלל ישראל, הייבן זיי אן, אלס סימבאל, אלס ווייזן זייער חשיבות, און פאר דעם דאס איז נישט קיין פורעניות, אוודאי ס'קומט מטעם פורעניות אבער ס'איז א חשיבות פאר זיי, האבן זיי אנגעהויבן, און שפעטער גיי איך אראפ, צו די אב בעסדן און שפעטער גיי איך אראפ צו כל אחד ואחד.